Dan il-programm qiegħed jiġi mtella' grazzi għal Art at Home għas-siġġijiet, Rona the Makeup Artist għall-makeup u għar-rigali tal-mistednin, Sherry's Estates, Mama Seafoodie u Cesca Boutique Hotel. Maltikulturali hija produzzjoni mtella' mill-istudenti tal-ewwel sena fil-Baċċelarat tal-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.

Malta għaddiet minn żmien turbilenti fejn il-Knisja u l-Partit Laburista kellhom diversi disgwidi bejniethom. Dan wassal għall-interdett fl-1961. Din is-sitwazzjoni ġġegħlet ħafna familji, speċjalment tfal fil-viċinanzi ta' Ħat-Tarxien u Raħal Ġdid, jinbegħdu minn mal-Knisja. Father Hilary kien il-pont sabiex jgħaqqad diversi tfal ġewwa l-Oratorju f'Ħat-Tarxien. fejn dawn ikunu jistgħu jilagħbu l-futbol, jintegraw u jiltaqgħu ma' tfal oħra tal-istess età. Wara l-ammont kbir ta' tfal li kienu qed jingħaqdu ġewwa l-Oratorju, Father Hillier ħass il-bżonn li jkabbar din l-inizjattiva fuq skala nazzjonali. B'kuraġġ u determinazzjoni, fl-1982 Father Hillier jwaqqaf il-Malta Youth Football Association fejn ħafna żgħażagħ setgħu jilagħbu u jkabbru l-imħabba tagħhom għall-futbol.
Il-wara nofsinhar it-tajjeb u nilqgħukom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali Personalitajiet. Illum magħna għandna lil Father Hilary Italia Ferro, persuna illi ħallampat kbir fuq il-qasam soċjo-reliġjuż kif ukoll fuq l-isports. u li tant għamel għaż-żgħażagħ u ħadem għaż-żgħażagħ li fl-opinjoni tagħna bilfors kellna niddedikaw programm għalih. Kif inti, Father? Jiena tajjeb, grazzi, xieħ, però tajjeb, grazzi. Grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-li jettuli biex niġi. Father, inti bdejt bl-oratorju fejn kont tiġbor komunità ta' żgħażagħ. Għaliex l-oratorju kien importanti għalik?
Kien importanti l-ewwel nett għax kienet l-ewwel avventura għalija bħala saċerdot ġdid. Kont għadni kemm ġej mir-Ruma, spiċċajt l-istudji tiegħi u ġejt Malta biex nibda l-ħajja pastorali. E, mort f'post fejn kien hemm ħafna żgħażagħ, ħafna tfal, diġà kien miftuħ il-post U ħassejtni mal-ewwel kif wasalt hemm fl-ambjent tiegħi. Il-għaliex kont ma' pratikament żgħażagħ tal-età tiegħi, jien kelli appena 26 sena, kien hemm l-ikbar wieħed li kien hemm hemmhekk kien kellu diġà ikbar minni, 27 sena, jiġifieri kien il-President. u mbagħad żgħażagħ oħrajn, imma ħadd ma kien inqas minn sittax-il sena, allura ħassejtni fl-ambjent tiegħi. Barra dan jien dik kienet avventura ġdida illi ridt nara kemm il-futbol li kienet il-passjoni tiegħi u kien ġo fija, kien verament is-sejħa li Alla għamilli biex nużah bħala saċerdot. għax ma kinitx xi ħaġa ta' kuljum jew komuni li saċerdot jidħol f'dik it-triq. Kienet xi ħaġa totalment mhm. ġdida. U allura jien kelli ħafna mistoqsijiet li nagħmilhom li l-nifsi stess. Dejjem kellek ġibda lej il-futbol. Eh, kif wasalt kif minn saċerdot tmur għal ġurnalista l-isport imbagħad President, ta' dak it-tip għas sports. X'kienet dik il-passjoni li wasslet għal dan?
Kull bniedem jitwieled b'passjonijiet differenti, jiġifieri diffiċli li tispjega, però kull bniedem għandu l-passjonijiet tiegħu. Alla tana ħafna talenti ġo fihom u hija hija r-responsabbiltà tagħna li niskopru x'inhuma t-talenti li Alla tana ġo fina. Darba niskopruhom irridu naħdmu biex dawn niżviluppawhom u jiena ħassejt li kelli dil-passjoni għall-futbol, għall-isports kollu kemm hu u ħassejt li bħala saċerdot kelli kontribut x'nagħti lil daw iż-żgħażagħ eh, li jużaw l-isports biex jikbru. Mhm. Għax bil-mod il-mod jien ħassejt li kien kabbar lili u fil-fatt jiena kbirt permezz tal-isports. Ħadt formazzjoni permezz tal-isports, ir-regoli tal-isports, qgħadt attent biex nipprova nikkwalifika lili nnifsi bħala coach biex nista' ngħallem lil ħaddieħor. U allura dak li jiena irċevejt xtaqt li nagħti lil ħaddieħor.
Mill-oratorju inti bnejt skola, ċentru, sport edukattiv fil-Marsa, fejn tista' tgħid li dan kien l-ewwel post fejn żgħażagħ setgħu jilgħabu l-futbol fuq livell professjonali. X'wasslek biex tiftaħ dan iċ-ċentru ta' sports? Jiena qabel ftaħt iċ-ċentru kont kowċ kemm Hyberians tal-ħibs u kemm tar-rainbows. Kelli tfal li kienu qed jikbru miegħi ġol-Oratorju. Daw it-tfal kibru u sabu posthom fl-ewwel timijiet kemm tar-rainbows u kemm tal-ħibs. Kienu l-ħibs kelli l-minors, under 18 teams taż-żewġ timijiet f'idejja. Kienu jilagħbu f'sezzjonijiet differenti, imma kont nieħu ħsibhom jien, nittrenjhom ġol-oratorju. Imbagħad daw kibru ovvjament saru saru plejers tajbin, qabżu 18-il sena u daw ħadu posthom fit-timijiet tal-kbar. Il-Hibs kienu talbuni biex nieħu ħsieb it-tim tal-kbar u għamilt għaxar snin nikkowċja lit-tim tal-Hibs. Meta spiċċajt minn mal-Hibs, Ħassejtni li jiena m'għandix inħalli l-futbol għax il-passjoni tal-futbol kienet ġo fija. U jiena ridt nagħmel xi ħaġa dejjem kont newden li xtaqt nagħmel skola tal-isports ġo fija. U niftakar kont mort għand il-Ministru Barbara, kienet Ministru tal-Edukazzjoni, u kienu għadhom kemm telqu l-Ingliżi minn Malta, u ħallew il-Marsa tal-Ingliżi li jien kont ngħir għalihom il għaliex kien l-uniku post fejn kien hemm il-ħaxix. Aħna konna nilagħbu fuq art iebsa, kemm l-Oratorju kif ukoll fil-ground tal-Gżira. U allura il-Marsa dejjem għalina kienet ħolma li xi darba nistgħu noħduha u nilagħbu fuqha. U jien niftakar kont mort għand il-Ministru u għedtilha Nixtieq niftaħ skola ta' sport ġol-Marsa fejn ħallew l-Ingliżi. Dik qaltli di hi xi ħaġa kbira għax jien għedtilha nġibu t-tfal mill-iskejjel, l-aħjar tfal li hemm f'kull sport, inġibuhom hemmhekk kuljum u nippratikahom fl-isports differenti. Ma rnexxilniex dikinhar, illum nirringrazzja l-Bambin li din il-ħolma saret realtà għax l-iskola tal-isports twaqqfet fl-aħħar wara 20 sena li ftaħt il-Ċentru Sport Edukattiv. Imma dikinhar kienet ħolma, bdejna bil-futbol, basketball, athletics u mbagħad daħħalna wkoll il-gymnastics u iżjed tard daħal it-tennis ukoll. Kena madwar 400 tifel u tifla dak id-dekinhar. Dan kien fil-1972 ma konx twilidt. Żgur li le.
Impressjonanti ħafna. Issa li m'għadekx daqshekk involut fl-assoċjazzjoni, x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq Kif din l-organizzazzjoni qed tiżviluppa? Ovvjament iż-żminijiet inbidlu. Nieħu pjaċir illi l-mudell taċ-Ċentru Sport Edukattiv ittieħed, ittieħed minn ħafna rħula. Kull raħal f'Malta illum għandu n-nursery tiegħu. Jiena stess mill-Marsa għaddejt din l-iskola tal-futbol għaddejtha fiċ-Ċentru Tekniku ta' Qali fejn mort naħdem hemmhekk għamilt 20 sena oħra hemmhekk naħdem hemmhekk, għaxar snin Direttur Tekniku taċ-Ċentru tal ta' Qali u l-iskola tal-futbol tajtha isem ġdid, inħobb il-futbol. u daħħalt hemmhekk ukoll. Imbagħad twaqqfu f'Malta kollha tista' tgħid illum hawn 46 nursery f'Malta kollha, kull raħal u belt ta' Malta għandha n-nursery tagħha. U din hija xi ħaġa kbira u sabiħa fejn dawn in-nurses qed jagħmlu ħafna xogħol. Ovvjament iż-żminijiet inbidlu, illum hemm metodi ġodda kif jistgħu jiġu żviluppati. Illum ma baqax dik l-idea li taħdem b'xejn, voluntiera, aħna jiena kellimt dawwar miegħi, voluntiera biss, ħadd ma kien jitħallas. Illum din ma tistax tagħmilha, d-dinja nbidlet u rridu nimxu maż-żminijiet. Hekk hu.
Il-ħajja taż-żgħażagħ kienet xi ħaġa għall-qalb u għadha għall-qalb Father Hilary, u ta' sittin sena x'ħin ra l-ġenn u l-problemi li qed jaqla' post bħal Paċeville, iddeċieda li jiftaħ ċentru ta' meditazzjoni.
Dwar qalba ta' paċi bil-fost il-ġenn, xorb u gruppi ta' żgħażagħ, Father Hilary fetaħ spazju li fiżikament kien fl-aktar post li kien hemm bżonnu, imma spiritwalment kienet tara snin 'il quddiem. Post jilqa' 'l kulħadd u x'inhu t-twemmin tiegħu huma x'inhuma l-bżonnijiet u l-mezzi tagħhom. Il-Millennium Chapel. Il-kappella nfetħet fis-sena 2000, kif jindika l-isem, u kuljum toffri xi ħaġa lil min għandu bżonn. Bħal postijiet oħra fil-ħajja ta' Father Hilary, il-kappella nbniet bħala post ta' komunità, oasi għan-nies li jfittxu t-trankwilità. Fiha jiltaqgħu bosta komunitajiet bl-iskop ta' riabilitazzjoni u sapport għal dawk li għaddejjin minn kriżi mentali jew soċjali. F'intervista ma' RTK 103, Father Hillier jitkellem fuq il-faqar estrem li qed jara f'Malta. Jiena ma niftakarx li kien hawn faqar daqshekk daqs tfuliti. Faqar li saħansitra miss il-livelli ta' żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Father Hillier qed jagħmel aktar biex jgħin lil dawn l-individwi. u b'hekk fis-sena 2023 fetaħ il-Love Kitchen, li toffri ikla kull nhar ta' Ħamis lil persuni li huma fil-bżonn jew iħossuhom waħedhom. Kull xahar jiġu familji rreġistrati, jiġbru x-xirja li tikkonsisti f'prodotti neċessarji li jingħataw minn għadd ta' ħwienet, kumpaniji u mill-pubbliku. Il-Millennium Chapel taħt it-tmexxija ta' Father Hilary, u bl-għajnuna apprezzabbli tal-voluntiera li jaħdmu miegħu, għenet lil tant u tant nies tul il-kwarta seklu li ilha topera. U jalla tibqa' tagħmel hekk għal aktar deċennji.
Il-Millennium Chapel kien proġett kbir u għadu s'issa joffri ħafna wens għal nies differenti fis-soċjetà. Kif ġietek din l-idea li toħloq dan l-ispazju, Father?
Naħseb illi aħna, jew jien wasalt,

Paceville beda veru u kien hemm il-boom tiegħu għaż-żgħażagħ fiż-żmien tmenin. Dak iż-żmien kien iż-żmien li kellha jinfetaħ il-kappella, però never late than ever, never late u kif jgħidu l-Ingliżi. U onestament kif sar illum il-ġurnata. Ekku, imma dak iż-żmien kien hemm bżonn, ħassejt illi Paceville kien qed jieħu fama kerha ta' droga, ta' alkoħol, ta' ġlied, ta' eh, kien hemm ħafna inċidenti li ta' fama ħażina. U meta mort ngħix jien hemmhekk 25 sena ilu, indunajt li ma kienx biss kwistjoni ta' dawn l-affarijiet li kont naqra jiena u nisma' bihom, kien hemm affarijiet isbaħ. U sbieha, kien hemm ħafna nies ġenwinament riedu jgħixu hemmhekk fil-paċi, nies li riedu jiltaqgħu hemmhekk, jieħdu drink flimkien u jagħmlu ħbiberija ta' xulxin u jsiru jafu lil xulxin. Kien hemm ħafna affarijiet pożittivi u ħassejt li kien jonqos xi ħaġa, kien hemm ħafna storbju veru, però ħassejt li kien hemm jonqos xi ħaġa tal-kwiet. U meta tkellimt ma' żgħażagħ oħrajn qaluli Aħna ninqatgħu mill-istorbju biex niġu għall-kwiet ħa nitkellmu. Mela t-tmena żgħażagħ iridu wkoll post fil-kwiet. U ħarġet din l-idea mbagħad meta tkellimt ma' sħabi, Richard England, voluntier oħrajn illi qablu miegħi biex nagħmlu din il-kappella. Qablu li kien hemm postha u kien hemm bżonnha. u għall-grazzja ta' Alla naħseb illi għamlet ħafna ġid. U kif evolvew is-servizzi tal-Millennium Chapel minn dak iż-żmien għal-lum il-ġurnata? Żviluppaw għax bdejna għadna nagħmlu l-affarijiet li konna nagħmlu fil-bidu, jiġifieri li ngħinu l-foqra, però fejn dak iż-żmien aħna bdejna Ngħinu appena għaxar familji, illum hemm mitej familja li aħna qegħdin ngħinu kull xahar bil-providenza tal-ikel. Għall-grazzja t'Alla hemm ħafna ġenerożità Malta, għandna ħafna għajnuna u allura nistgħu nagħtu. Noffru servizz ta' counselling, illum hawn problema ħafna żgħażagħ qegħdin ipejpu din imbierka ħaxixa. u dawn il-sintetik, sintetik eh, imbarazz ieħor, jew imbarazz ngħidlu, illi sfortunatament qed iħallu ħafna effetti ħżiena fuq il-moħħ taż-żaża li ħawdilhom moħħhom u għaw ħafna mental cases illi eh, eh, il-bicċa xoqet s-sina allarmanti. Aħna għanna counselors professjonali li jgħinu lil dawn iż-żgħażagħ jekk ikun hemm bżonn b'xejn, kulħadd b'xejn, imma ngħinuhom biex joħorġu minn din is-sitwazzjoni għaliex qed issir allarmanti. Kif qed ngħidu nbiddlu l-affarijiet, illum hemm ħafna gruppi għaddejjin ta' Narcotics Anonymous, ta' AA, l-addictions kollha li hawn ta' gambling, ta' pornografija, ta' xorb żejjed, ta' droga, dawn hemm support groups għaddejjin fil-Millennium Chapel kuljum hemm xi grupp illi jiltaqa' biex jagħti das-servizz u din l-għajnuna lil dawn il-min irid. U minn dan l-impatt kollu li ħallejt hawn Malta, tħossok sodisfatt li bnejt dawn il-komunitajiet kollha li ħallew anke impatt fuq ħafna individwi?

ma' individwi oħrajn. Jiena nipprova nsib persuni ta' kapaċità, ta' onestà, ta' professjonalità illi lesti jagħti dal-kontribut tagħhom lis-soċjetà. Inħajjarhom, nistidinhom jekk iridux jaqsmu miegħi dan il-proġett u ngħid jiena kont bniedem iffortunat u xxurtjat li l-Bambin tani madwari tim ta' nies verament tajbin illi bis-saħħa tagħhom irnexxielna nibnu din il-kappella. U apparti mix-xogħol kollu fil-komunità int għamilt ħafna xogħol ġewwa l-ħabs ta' Kordin ukoll. Meta tħares lura, kien hemm tagħlima importanti jew mument partikolari li bqajt iġġorr tul ħajtek kollha?
Kien hemm ħafna mumenti ta' esperjenza ġo ġol-ħabs meta kont immur għax jiena kont fil-prison board. Allura kont immur pratikament tliet darbit fil-ġimgħa kont immuru. Għamilt ħafna żmien fil-prison board, ma nafx kemm sena issa nsejt. Però għaddejt minn ħafna esperjenzi ta' Ta' żgħażagħ li għadhom jiġu sal-lum jgħiduli isma' dak iż-żmien kemm kont nieħu pjaċir nitkellem miegħek jew hekk. Ġifieri kultant jiġu anki fil-kappella llum kbar żgħażagħ li u nies illum kibru li jgħiduli t-tfulija tiegħek jien nieħu pjaċir li kelli l-esperjenza li ltqajt miegħek u ltqajna. Dawn huma s-sodisfazzjonijiet żgħar li jkollna fil-ħajja. Inti għedt ħafna nies tul ħajtek u ħallejt impatt kbir soċjali speċjalment. Kien hemm ħafna nies li naħseb għandhom ringrazzjament għalik, ħa naraw x'kellhom xi jgħidulek. Father Hilary huwa bniedem vera umli, Father Hilary huwa bniedem li jgħin, jgħin billi jisma' u jtik il-parir tiegħu. Father Hilary meta
meta ċċempillu jew Jew tibgħatlu message jew tibgħat dejjem ħassib il-bib miftuħ, ġifieri f'kull okkażjoni żgur li kien kien ta' għajnuna għalija. Eni, ħafna, ħafna, eni, Father Hillary. Number one, illi inti tħoss is-sapport ta' bniedem intelligenti ta' dik il-kwalità. Qatt ma ġġudika la lili u lanqas lil ħadd. Jien narah bħala bniedem ta' qalbu tajba, inħobb ngħid bħala qaddis miexi fl-art. Xorti kbira li l-Bambin laqqani miegħu għaliex ma stajtx żgur f'ħajti niltaqa' qatt ma' persuna aħjar minn hekk minn kull lat li tista' tħares lejh. Dejjem kien ikun magħna, dejjem ikun close tagħna. Ikollok xi problemi jekk mhux tal-futbol. Ta' fil-ħajja privata tiegħek dejjem issibu hemm biex jgħinek. Hemm ħafna żgħażagħ għadu jgħinhom sal-lum. Padre Hilary irnexxielu jurina kif sa tkun il-ġenna.
Il-kariżma li ġor miegħu. u l-paċi li tħoss meta titkellem miegħu huma xi ħaġa ta' barra minn hawn. Jekk jgħid ħaġa se jagħmilha, jagħmilha. Wieħed min-nies li għenuni ħafna fil-karriera tal-futbol u anke fil-ħajja privata tiegħi. Kien mentor għalija u li kieku ma kienx għalih, probabbli, mhux probabbli, ċertament li llum mhux qiegħed hawn biex nirrakkonta ftit mill-esperjenza tiegħi. Malta għandha xiex tirringrazzja lil Father Henry li għamel li għamel li rnexxielu jagħmel affarijiet illi ħadd qatt ma kien joħlom bihom u anki minn forsi ħaseb fihom kien jaqta' qalbu mal-ewwel. Mentri Father Henry ma jaqtax qalbu. Qatt ma nistax insib il-kliem biex nirringrazzjah tal-li għamel miħaj.
Father Hillary, kif tħossok tisma dawn il-kummenti zbieħ? Le, l-isbaħ wahda li għaddisni miexi fl-art, li zgur li le, għaddis għedin fil-sema. U nħossni wisq, daf, daher wisq għalija. Jiena kif ġa għedt ma stajt nagħmel xejn waħdi. Anki huma stess għenuni lili biex jiena għamilt li għamilt għax jien mill-għajnuna mingħajr l-għajnuna tagħhom ilkoll iltqajt ma' ħafna nies, ma' ħafna tfal li tawni eżempju u tawni mod kif jiena żbaljajt ħafna drabi fil-ħajja tiegħi u Ikun hemm mumenti li jiena jiddispjaċini ta' dawn l-iżbalji li għamilt, però nħoss li mingħajr mingħajrhom jien m'iniex li jien. Allura jiena dak li dak kollu li jingħad fuqi għax jiena tajt ħafna, jiena dejjem ngħid li iktar irċevejt milli tajt. Father aħna xtaqna nsiru nafu d-differenza li li inti għamilt fuq il-ħajja ta' dawn in-nies. Allura magħna għandna sorpriża żgħira. Nilqgħu magħna fl-istudio lil Edwin Junior Pisani ġewwa l-istudio.
Lil min? Lil Edwin Junior Pisani.
Sorpriża. Thank you Edwin. Kif inti Edwin? Tajjeb ħafna ta' ringrazzja l-Alla. Kif qed ħossok fadel qed tara lil Edwin hawnhekk? Eh, jien neħu pjaċir narhom daw dejjem, daw huma mirakli tal-ħajja li hija jiena. Allura neħu pjaċir li nara n-nies li Narhom imkissrin u mbagħad narhom irxuxtaw. Dawn huma kif ġa għedt is-sodisfazzjon li tagħtik il-ħajja tagħna hekk u però nerġa' ngħid jien mingħajr l-għajnuna tagħhom jien ma ma stajtx nagħmel dak li għamilt. U bil-għajnuna t'Alla dejjem għax Alla li mexxieni. Edwin int għaddejt ħafna f'ħajtek. Kif sirt tafu lil Father Hilary? Illum qed jagħti servizz qawwi ta' lil nada, jiġifieri, għax l-iskejjel li nġibu hemmhekk biex iqattgħu n-nofs ta' nhar magħna, aħna dejjem indaħħlu esperjenzi ta' nies bħal dawn. ħalli jitgħallmu minnhom. Jinspiraw ruħhom. U Edwin huwa wieħed mill-prinċipali tagħna li jiġi kull darba li jkollna skola, teenagers, li jiġu hemmhekk studenti u jkellimhom fuq il-ħajja personali tiegħu. Ġifieri ġa qed jagħti ħafna Għal minn dak li rċieva qed jagħti u dak huwa l-iskop. Kompli, sorry. U kif sirtu tafu lil xulxin? Jien bażikament sirt naf il-Father Hilary fil-bidu tar-recovery tiegħi. Meta ġejt ivviċinat biex nibda nersaq lejn il-Millennium Chapel, fejn irrid ngħid li l-Millennium Chapel għalija kienet il-bidu tal-fejqan tiegħi mill-problemi li kelli. Bdejt nattendi xi laqgħat hemmhekk u erġajt ersaqt lejn l-ispiritwalità. Iltqajt ma' Father Hilary. Mill-ewwel affixxinajt ruħi kif bdejt nitkellem miegħu u għall-grazzja t'Alla ma waqaftx nattendi l-Millennium Chapel on a regular basis u llum il-ġurnata thank God qiegħed fejqat.
Kif tħossok li l-komunità li hemm ġewwa l-Millennium Chapel tista' tgħin individwi għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli?
Tgħin żgur għax il-komunità fil-Millennium Chapel kulħadd b'idejh miftuħa, kulħadd lest li jgħin. Ġifieri l-istaff kollu li hemm, rridu niftakru li kulħadd on voluntary basis, kulħadd volontarjat. U l-imħabba li hemm għan-nies hija inkredibbli. Dejjem lesti li jgħinu f'kull qasam, ġifieri kemm hi f'terapija ta' psychologist, kemm hi jekk hi fil-faqar, fl-ikel u anke għajnuna finanzjarja. It's a help for everyone, definitely. U għadek involut fil-Millennium Chapel? Iva, kif kien qed jgħid Father Hilary, nipprova nattendi laqgħat ma' tfal tal-iskejjel, meta nkun nista' anke ħabba xogħol, sinċerament. Immur on Thursdays or on Fridays, niltaqa' ma' studenti minn diversi skejjel ta' diversi etajiet u, nixxerja l-esperjenza tiegħi u nipprova nitkellem maż-żgħażagħ biex fejn qed ibatu forsi jinfetħu naqra magħna jew anke ma' Father Ellery ħa nkun nistgħu ngħinuhom. Sewwa.
F'dawn l-aħħar 30 minuta aħna tajna ħarsa lejn il-ħajja mimlija ta' Father Hilary, persuna li jkompli jsib mogħdijiet kif jista' jgħin u jinvolvi ruħu fil-komunità. Għalina inti parti integrali ħafna fis-soċjetà Maltija. Grazzi, Father Hilary, u lilek ukoll, Edwin, talli ġejtu hawnhekk illum, u grazzi ħafna talli kontu magħna għal programm ieħor ta' Malti Kulturali Personalitajiet. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.

Art at Home għas-siġġijiet. Rona the Makeup Artist għall-makeup. U għar-rigali tal-mistednin, Sharie's Estates, Mamma Seafoodie u Cesca Boutique Hotel.